Күндү көрөөччүлэрим, мин эһиэхэ Соҕуруу Кореяҕа баар Чеджу диэн арыыга бара сылдьыбыппыт туһунан кыратык билсиһиннэриэхпин баҕарабын. Соҕуруу Корея киин куоратыгар Сеулга Дьокуускайтан көтөр көнө рейс баарын туһанан Сеулга көттүбүт. Билет сыаната биир киһиэхэ биир өттүгэр сүүрбэччэ тыһыынча кэриҥэ, түөрт аҥаар чаас курдук көтөн тиийэр. Сеулга бэйэтигэр киирбэккэ эрэ сылаас сирэ былдьаһа Чеджу диэн арыыга көттүбүт. балтараа чаһынан тиийдибит билет сыаната биир киһиэхэ баара-суоҕа балтараа тыһыынча солкуобай уонна хас чаас аайы самолеттар көтөллөр эбит чеджу битер чеджу до диэн кэрэ бэйэлээх айылҕалаах арыы аата эбит манна урут-урут вулкан эстибит сиригэр арыы үөскээбит эбит маннык курдук кэрэ айылҕалаах бэртээхэй дойду эбит диэн сэҥээрдибиэт Балаҕан ыйыгар дылы дьон хөтүөлүүр эбит. Олус э, сырдык, сымнаҕас, кумахтаах. Саас күһүн дьон чолан айаннаан кэлэр. Тоҕо диэтэххэ, саас э, уонна күһүн айылҕалара өссө тупсар эбит. Э, киһи хаартыскаҕа түһэрдиэр, дьиэ кэргэни кытта сылдьаргар олус табыгастаах сир эбит. Опсыянан дьиэ кэргэни кытта сынньанарга аналлаах тоҕо диэтэххэ маны наһаа элбэх түүҥҥү клуб иин диэн улаханнык хайдыбатах, түүҥҥү олох диэн ити Таилаҥҥа баарын курдук оннук буолбатах. Бу Соҕуруу Корея салалтата анаан-минээн бу дьиэ кэргэннээх дьон сынньаналларын курдук гына оҥорбут сирдэр эбит уонна сүрүннээн эдэр ыал буолбут дьиэ кэргэннэр кэлэннэр халайбаларын кэнниттэн кэлэн романтикалаан бараллар эбит айанныыр буоллаххытына массыыналаргыт ордук табыгастаах дии санаатыбыт элбэх киһи сүбэлииринэн даҕаны аэропортка кэлээт массыына уларсар сиргэ тиийэҥҥит праваҕытын көрдөрүөххүтүнэн аны россия правата бассыбат международнай права буолуохтаах онтугаатын эрдэттэн бу саха сиригэр сыдьаҥыт оҥотторор ордук буолса онтукаар бэйэтэ болдьохтоох ол болдьоҕун көрөҥҥүт сыл курдук үлэлиир эбит ол быраап онон тукаатын эрдэттэн көрүнэҥҥит бырааптаах тиийэххит наада биһи былана бырааптаах аты бүтэрээри тиийбиппит онтубут бары болдьоҕо аһан хаалбыт эбит онон хомойуох иһин массана ылбатахпыт онон хатыы илдьибиппит онньон этибин такси ылбыппыт ол эрээт ыарахан эбит сыаната Онон эрдэттэн дьаһанаарыҥ диэн сүбэлиибин. Мин бэйэм айаҥҥа бардаҕым аайы Airbnb диэн сайтпынан киирэммин үөрэххэ сылдьарбын сөбүлүүн сөп. Кырачаан мастер-класстарга сылдьабын. Оччоҕо дьахарда эрэ тиийбит сирим ис туругун, дьонун эргэтин кытта алтыһарбар ордук саамай табыллар диэн мин астынабын. Ону бу ырыыга мин айылҕаҕа күлэйдээн баран, ол айылҕаҕа көрбүт кэрэлэргин кафеҕа кэлэҥҥин уруһуйдуур үөрэххэ суруттарбытым уонна бу Сүйоҥ диэн бэйэтэ уруһуй учуутала бэйэтэ кэлэн кэпсээн көрдөрөн билсиһэн уонна бу кэриэ кыргыттар уруһуйдуу олороллор кинилэр эмиэ кинилэри кытта бииргэ билсиһэн алтыһан биир кыыс Россияҕа Владивостокка үөрэммит эбит нууччалыы хаҥарар буолан биэрдэ онон английскайдыы нуччалыы буккуйан кэпсэтэн билсиһэн олус үчүгэйдик бириэмэни атаарбыппыт онно уруһуйдаабыт хартыынабытын бэйэбитин кытта илдьэ кэлэммит ыйаабыппыт дьиэбитигэр Күндү көрөөччүлэрим, чэджи туһунан кэпсээммин сэргээҥҥит, бэйэҕит бара садьыахыттын баҕарбыккыт буолуо диэммин эрэнэ хаалабын. Сүстэ истибиттээҕэр биирдэ көрбүт ордук, Чээдьу кэрэ бэйэлээх айылҕатын, ис киирбэх дьорун-сэргэтин сөбүлүүргүтүгэр олох саарбахтаабаппын. Арба, Соҕуруу Корея киин куората Сеул туһунан видео бэлэмнэһэ илдьэбин, онон аныгыс нэдиэлэҕэ көрсүөххэ диэри.